Hemmäňize salam dostlar, gowy mädeleňiz, janyňyz sagmy, salam ona kawyş çap görsüňizmi? Dostlar, ilki bilen bu günki temamyzyň näme bardydygyny aýtdan, elbetde bu günki temamyz Polşa döwletinden Amerika nädip gitmeli, nähillek ýagdaýlarda gitmeli. Şol barada men wideo çekýärin. Ine, görüşüňiz ýalaky, men özüm Amerika gitmek üçin bärde wiza görüşmä girip çykdym. Indi men wiza aldymmy, almadymmy, ony belki wideoň soňunda aýdaryn ýa-da Bolmaz ortazyndan bilemok häzir ony aýtjak men. Bulam size süpriz bolsun. Şonuň üçin eger-de siz hakykatdan hem Amerika gitmek isleýän bolsaňyz, onda ýanyňyza çaýyňyzy alýaňyz, süýt-kökäňizi alýaňyz-da, ünslijeje meni diňleseňiz, menem size gowja zatlar aýdyp berjek öz başymdan geçiren zatlarymy we belki bu wideo siziň üçin peýdaly bolup biler. Şoň üçin, onda näme? Ilki bilen öz başymdan geçiren zatlardan başlajak. Birinji oçuryp näme etdim we elimdäki görýän kagyzlaryňyz bolsa hemmesi öz düzeden dokumentlerim. Okey? Ve inni haçan girdin deyip soracak bolsanız men Amerikan viza görüşmesine 24.06.2022 yılda girdim ve şol aralık şol wagtlarda, ýagny şu wagtlarda nähillek soraglar soralýar, näme-näme bolýar, şo zatlar barada. Indi tema başlamazymdan öňürti bilşiňiz ýalaki, men bir wideo çekýän bolsam, hemme zady öz bolşy bolşy ýalak aýtýan, on ýalaki neme ýok, ýok onça-bunça zat, men o Türkler diýýär abartyp diýýärler men ulantyp aýtmany halamok näme neme bolsa men aýdýan we meň bu diýýän töleglerimi zatlarymy özüňiz arkaýyn internetden görüp bilersiňiz nirä näme çykýanyny. Indi näme näme boldy? Başlaýas onda. Bärde bir dostum bardy Polşa döwletinde. Oňa diýdim ki, dawaý Polşa gideli. Polşa gideli we Polşa gideli ýene Polşa geldik. Amerika gideli diýdik oňalaý. Bolýa Amerika gidýäs dawaý. Bärde bir sanaky agentstwo bardy. Agentstwa gitdik dostum bilen. E, o tak bardyk. E, dostum aýtdy, "Aý ýok" diýdi, "Men diýdi Ştaýdan tabşyrjak" diýdi. Paşty o agentstwodan dostumdan alan puly 2000 dollar aldy. iki müň dollar diýen, ýene aşança iki müň dollar aldy. Ondan soňra ýok biz eýtýäs, beýtýäs, hemme zadyny etýäs. Hä, bu iki müň dollary näme üçin aldy? Näme üçin aldy? Student, ýagny dil kursuna dik gitjek diýdi meniň dostum. Şoň üçin ana iki müň dollaryny aldy. Hemme dokumentlerini taýynýas, ýok ine seň ýagdaýyňam ine gowy eken, eýle eken, beýle eken, sen wizany alarsyň, zat edersiň. Eýýäm o taýyk baranda wizany alan ýaly edip gepletdi. Aý, bolýa, sen girip çyk diýdim. Dostum girdi çykdy. Hä, şeýle bir zat hem bar. Hök o ýanynda-da, indi karta babitaň bolsa, eýleden-meýleden gep gürrüňler eşitýän-de, karta babitaň bolsa, ýok, ýaman Amerika wizasyny almak aňsat eken ýala. Üç ýyllyk karta babitasy bardy. Dostum alyp bilmedi wizany we item gitdi, ýüpem gitdi diýilişi ýala ki, iki müň dollar pulum gitdi. Ana, bir. bärde bolan hekaýalaryň biri. A men näme etdim? Bärde sag bolsun Polşada Amerikada ýaşap gelen bir dostum bardy, oňa haýyşt etdim, şunýal şunýalak diýdim. Olam aýtdy, okey diýdi, çözeris problema däl diýdi. Aý gitdim ýanyna bir çişe Piwa malyk eden gitdik. Şo taýda äýş edip neme daway toy toy etýäs, daway dolduraly eýdeli beýdeli zat bilen. Reski neme diýip şo taýda azajyk piwany içip eden doldurdyk. Indi näme näme etdik durna dokumentlere seredip otyrym. Aýdyp berje häzir ne size. Elimde näme näme dokumentler barlaryny görkezeýin. Bula neme şeýle görkezeýin. Amerikan nemesi. Confirmation diýip okunýarmy? Men iňlisçe-de moka bilem o. Confirmation. Ine şu zat ine. Men haçan girjegim maglumatlam zatlam ma bärde. Ine şu zat. Yani bunu Amerikan nemesine giren her kim bilýändir bu zady. Şonuň üçin men internetde türkmen Käbir konsaltingler zatlaram paýlaşýarlarda danşma ýok amerika gitýäs ine eýdik gitdik beýdik gitdik ýok çözýäs eýtýäs beýtýäs meselede ofisa gelaý hemmesi boş gürrüň oglanlar men size aýdaýyn ýüzde togsan bäş prosenti boş gürrüň ýagny boş gürrüň diýmegim şul elbetde Özleri gidipdirler, belki green kart bilen gidendir, work and travel bilen gidendir, eýdip gidendir, beýdip gidendir, boş gürrüň diýme sebäbim şul, hiç ilek ýagdaýda men şuňa göz ýetirdim, Amerikanyň wizasyny liboý danyşmanyna gidäýiň siz, liboý konsaltyga gidäýiň, olaň elindäki zat däl, şo taýda oturan Posolyň, ofiseriň elindäki zat, wiza görüşmä girýäň-ä, şoň keýpine bagly bir zat eken, men şoňa göz ýetirdim. Ýagny kim näme dokument alsaňyz alaýyň, şol islese berýä, islemese berenok. Şoň üçin, ýok eýdip gitýäs, beýdip gitýäs, biz çözýäs, eýtýäs, beýtýäs, hemmesi ýalan, dostlar. Hemmesi ýalan. Hä, bu iň gerekli kagyzaň biri, bunam görkezjek. Buny bilýänsiňiz hemmäňiz, F-bir formy. hökmany suratdaşy bolmaly. Ýani hemme maglumatlaryň şu taýda ýazýar. Ondan soňra, ondan soňra. Häzir men hemme çykdaýjylamy, nirä näme töledim, hemme çykdaýjylamy görkezjek size. Ýani hemme zadymy. Indi hä, bul meniň şu taýda sähel görkezeýin. Türkiýedäki N-para hasabym. Men N-para hasabymda näçe müň dollar görkezdim? On bäş müň bäş ýüz ýigrimi ýedi dollar pul görkezdim men N-para hasabymda. Näme üçin men muny görkezdim? Hä, indi diýjeksiňiz ki, e, meň on bäş müň dollarlap pulum ýog-a, pälwan diýjeksiňiz. Oňam nemesini aýdyp bereýin, nähillek goýulşyny aýdyp bereýin. Meselem, türk pul transfer edýänler bardyr, söwdagär tanyşlaryňyz bardyr. Öz bir tanyş-bilşiňiz zatlaryňyz bar bolsa, şolara diýjeksiňiz, haýyşt etjeksiňiz, göni bäş mun barýaňyz, öz hasabyňyza ýatyrtýaňyz, eliňize şunýalaky dekont kagyz alýaňyz, boldy, hasabymda on bäş müň dollar seň puluň bar, başga zat hökman däl. Soň göni bäş mut soňam puly yzyna alýaňyz, boldy, problem ýok, hiç-hiç elek ýagdaýda. Indi Men şu şeýle görkezeýin. Bu men Amerikadan alan e, priglaşeniýam. Men muny onlaýyn bir ýagdaýda aldym. Hiç kime pulam tölemedik, hiç kime hiç zat etmedik. Onlaýyn ýagdaýda aldyk. Buny Valencia College diýä e, Orland Orlandoda ýalňyşmasam e, nirä şu Orlando şony bilýän. Ine buny almak üçin näme etmeli? Okuw saňa diýýär ki, e, Pälwan, Sen biziň okuwymyzdan üç aýlyk, alty aýlyk, bir ýyllyk kurslar üçin aljak bolýarys-da. Olar hem diýýär ki, sen diýýär, şul döwürler arasynda diýýär, okap bilmäne diýýär, mümkinçiligiň barmy diýýär. Dawaý diýýär, sen diýýär, bank hesabyňy görkez diýýär. Şoň üçin ilki bilen şuny bankyňyza ýatyrýaňyz, soň muny kollejden aljak wagtyňyz şuny onlaýn bir ýagdaýda görkezýäňiz, şo taýy sistema goýýaňyz. Ondan soňra bularam seň puluňy görýärler-de. Hä, Ok, muň nemesi bar eken, puly bar eken diýerler-de, gidete bir bäş gün iş günündemi ýa-da bolmasa maksimum ýedi gün iş gününe şoň içinde gelýär. Meňkä ýedi gün iş güni hem dowam etmedi. Rezki aldym. Ine şuny ýalaky kagyz geldi. Indi men kagyzym geldi zat etdim. Ondan soňra näme etdim? Gelenden soňra anketa doldurdyk. Ol anketa nähilleki, meselem, aý ýaman köp wagtyňy alýan eken, iň halamadyk ýerem şo taýy meňlaý, bir, bilemok, iki sagat ýala oturandyr, seň öýlenenmi, öýlenmedikmi, adyň, familiýaň, Türkmenistanda nirsde ýaşaň, aňryk haýsy okuwa gidip barýaň, öň oňa goşuldyňmy, muňa goşuldyňmy, bir sanaky şo anketa bar, ýöne şol anketa gaty-gaty neme anketa, iň gerekli anketalaryň biri ekeni. Ýani seň şol anketaňy bilemok, aýtmyşlaryna görä özümem menem bu işde tejribeli däl, gidip görmedim ýöne ýutubdan eýleden beýleden ýa ondan mundan soraýyp idemde Ýani ýyllar soňradam şu anketada görkezen zatlaň çykýan ekeni. Garaz şu anketany doldurdyk. Anketany dolduranymdan soňra indi ha bu prigleşenýany men näçe alanymy aýtman geçdim. Indi bu prigleşenýany men Neme? 250 dollar depozit görkezdim. Hawa. 250 dollar depozit görkezdim. Ýagny şol 250 dollary men öz okuwyň hasabyna töledim men. Şol prigleşenýäni almak üçin ilk başda 250 dollar töleýäň. Indi bir gara şumat depderiňi, ruçkaňyz bilen ýazyp goýuň 250 dollary. Ondan soňra 250 dollardan soňra şunýalaky bir töleg etdim men. Student and Change Visitor Program Service diýip Payment Confirmation diýip ine şu tölegi etdim men. Ine görşüňiz ýaly ki i900 Payment Confirmation diýip. Ine bula men şu töländigim baradaky hatym. Ine bärde de men şunam ýakynda görkezäýin. 350 dollar töledim. Üç ýüz elli dollar. Ine şu taýda görünýändir. Bolýa. Üç ýüz elli dollaram ýazdyňyzmy? Bilemok, bu tölegem näme töleg diýdiler-aý. Şol Amerikaň bir zat tölege diýýärler. Ýagny hökmany suratda şu tölegiň bolmasa bolanok. Hökmany suratda töläýmeli ekeni munam. Okeými? Indi o tölegimem etdim. Hemme zat okey. Indi, indi, indi, indi. Bärde ýene bir sanaky men bir zat görkezjek. Ine şu taýda DCF1 diýämi, eý bilemok, şuň üçin töläýdim öýtdä men şony ýalňyşmasamla. Ýeneden bir sanaky girmek üçin 160 dollar tölemeli. 160 dollaram bir töleýäň. 160 dollary töläniňden soňradam gön men seni arkaýyn randewu alýan, posolstwa gidýäň. Ýagny, men näçe töledim? Iki ýüz elli töledim. Ondan soňra üç ýüz elli töledim. Iki ýüz elli goşmak, üç ýüz elli näçe bolýar? Alt, eee, alty ýüz bolýar, dogry dälmi? Ýüz altmyşam bir töledim. Ýagny, ýedi ýüz altmyş dollar çykdy ejetdim men. Diňe şu dokumentler üçin, ýagny ýedi ýüz altmyş dollary çykdyjy çykýar. Kim size gidip o taýdan, bu taýdan iki müň dollar, üç müň dollar, dört müň dollar, ýok bäş-alty müň dollar eýtýäs, beýtýäs dil kursuna. Eger-de dil kursuna gitmek isleýän bolsaňyz, edil meň özüme ýedi ýüz altmyş dollar çykdy. Başga çykdaýjylaram bar. Häzir men o çykdaýjylaryň üstüne geljek. Ýöne o çykdaýjylar seniň dokumentasiýa çykdaýjylaryň däl. O çykdaýjylar öz çykdaýjylaň. Ýani şeýle eýlä beýlä git gel çykdaýjylaň bar. Indi men 6-njy aýyň 24-üne wiza görüşmä gitdim. Men karta pobitam da bar, hemme zadym amma bundan gitdim, Krakowa gitdim. Krakowda girdim men. Mundan bardym, ret berdiler, otkaz berdiler, maňa wiza bermediler. Men tagam gitsem geljekdim-la yzyma mençaga bir üç aýlyk gitjekdim-how. Ýöne şonam maňa köp gördüler-de, bermediler maňa-laý. Bor-laý bermeseler, bermesinler. Indi wiza girmek isleýänler başga döwletlerden Polşa, Amerika ýok Polşada wiza almak aňsat. Men Polşadan barlap görjek diýip diýýänler bar bolsa nesibäňiz. Ine görşüňiz ýalak öňüňizde bir sanak mysal men. Men wiza alyp bilmedim. Hä, Siz alyp bilersiňiz, menden öňürti başga döwletleriň raýatlary-da olar elbetde, olar barýa, gönümen arkaýyn alyp durlar, ýör ýöräýeli. Olar aldylar, a alyp oturanlar barmy, bar. A maňa duşanam bir sanaky, bir altmyş ýaşyndaky bir garry aýal, dünýeden doýan aýal, bilemok, menem irden sagat onda girdim, man, kofýasyny içmän gelipdirmi, nämemi, ýüzüme şeýdip erbetläp-eretläbem bir seredýä, Aý, borlaý, diýdim men-ä. Tagam şo wagt görenimden wara umydym üzdim. Bu maňa, diýdim, bermeýär wizany, diýdim. Tagam görergem umydym üzdim. E, ýagny, indi diýjek zadym şol. Ilki bilen, aňryk baraňyzda, özüm köp wideolar gördüm. Sizem şol wideolary görüň. Hiç hili ýagdaýda gözüň-başyň oýnamasyn diýýärler-ä. Şonýaly baryp, Eýle-beýle garanjaklap durmaň. Birinji oçur gözüňe seredýärler. Ol adamlar, o taýda oturan adamlar psihologlar. Eýýäm seň hemme hereketiňi gelmeziňden öňürti saňa berip-bermejekleriniň ýutubda göremde elli prosentine olar karar berýärler, saňa wiza berip-bermejekleri barada. Onnoň şonuň üçin hem Ýalan sözlemäň hiç çilek ýagdaýda. Dogryňyzy aýdyň. Çünki we siziň şo taýda meselem diýelim ki men iki müň ýigriminji ýylda siz şo taýda ýok men plan ýerde eýtýän beýtýän ýok men öýlenmedik eýle beýle zat diýýän bolsaňyz hä şo zatlaň hemmeden tyk tyk tyk ýazyp oturandyrlar şo taýda ýazyp alyp galýarlar siz iki müň ýigrimi bäşinji ýylda girseňiz hem siziň öňki diýen zatlaňyz şo taýda durýandyr. Şony hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin eger-de araňyzda indi ýedi ýüz altmyş dollar çykdaýjysy bar, kimde kim Hä, şunam aýdaýyn, maňa karta pobitaň barmy, wizaň barmy diýip şo zatlaram soramadylar menden-laý. Belki-de bermejeginiň alamatydyr, şoň üçin soran däldirler. Hökmany suratda karta pobitaň bolmaly diýlenem bir üýtgeşik bir zat ýok-da. Onsoň, şonuň üçin meniň size berjek maslahatym, Eger-de araňyzda ine görşüňiz ýalaky, Meniň hem ýedi ýüz altmyş dollarym item gitdi, ýüpem gitdi diýlişi ýalaky, Meňem ýedi ýüz altmyş dollarym gitdi. Men gynanýanmy? Ýok, gynanamok. Näme üçin gynanamok? Çünki meň içimde bardy, arzuwymdy. Şoňa girip barlap görmek. Şonuň üçin zerre kadar menä bara pulum gitdi-ow diýip gynanamok. Hä, eger-de sen hem şo ýedi ýüz altmyş dollaryň mährinden geçjek bolsaňyz, onda Problema dä. Girip barlap görüň, nesibäňizi barlap görüň. Bu zatlaryň hemmesi nesibe. Hemme zat nesibe. Hä, eger-de ýedi ýüz altmyş dollaryň men mährinden geçjek diýýänler bar bolsa, onda meň Pälwan Dapa Instagram hasabyma ýazyň. Biraz rak gijräk jogap bererin, ýöne jogap bererin. Ýöne maglumat soramak üçin ýazýanlar bar bolsa, başga näme diýdi, eý diýdi, beý diýdi diýip başgadan bir sürü soraglar gelýär. Men o soraglaryň hemmesini özüňiz türk dilinde ýa-da ors dilinde ýutubda bar, görüp bilersiňiz. Eger-de hakykatdan hem siz ýedi ýüz altmyş dollaryň mährinden geçjek, nesibäm barlajak diýýänler bolsa, onda ýazyň, men elimden gelýän kömegi ederin we şu zatlar üçin hiç bir ýa-da hiç bir konsaltiga ýüz tutmaň. Hiç bir hiç kimiň ýanyna gitmäň. Barja çykdajyňyz ýedi ýüz altmyş dollar. Dapakol Santik elmydama näme edýä, hemme zady öz bolşy bolşy ýalaky, hemme zat nokatma nokat aýdyp berýändir. We meň şu aýdan maglumatlarymdan birje köpük artykmaç çykdajy çykýan bolsa çykyp biler. Eee başgadam Aza çykdajy ýok diýip bilýän, bilemok käbir okuwlarda depozit hökmünde iki ýüz dollar ýa ýüz elli dollara alynýan ýeri bolsa bilemok. Ýöne meňki Walensiýa kollej, şonuň üçin hem ony görüp bilersiň. Men tölän töleglerim şular. Onda näme? Hemmäňize birinji bilen size Polşa garaşýar, ondan soradan size Amerika garaşýar. Hä, ýadyňyzdan çykarmaň. Hiç biri bärde size gujak açyp garaşyp duranok. Polşadam, Amerikadam size gujak açyp garaşyp oturan eneň-ataňyz, ýagny ata watan ýurdumyz Türkmenistan. Ony hem ýadyňyzdan çykarmaň. Onda näme, saglykda nesip bolsa görüşýänçä. Köp sag boluň dostlar, diňläniňiz üçin köp minnetdar.